Gudden Owend bei Dikrich TV, haut emol nees aus dem Bistro 46 am Tuerm, wou se den Ament schonn ganz op Halloween agestallt sinn. Direkt nieft dem Bistro, am Ciné Scala, do ass den 20 November e gréisseren Event fir de Lancement vun der Orange Week. déi op d'Gewalt géint Fraen opmierksam mécht. Am Mëttelpunkt vun deem Ganze steet de Film Hors d'haleine, eng Lëtzebuerger Produktioun, déi sech u Geschichten aus Lëtzebuerger Fraenhaiser inspiréiert. Mir hunn déi zwee Kreateuren hannert dem Film am Virfeld am Kino hei zu Dikrech getraff. Den Eric Lamhène an d'Lynn Ray hu sech op der London Film School kennegeléiert, sinn eng Koppel ginn. Zanter datt si nom Studium op Lëtzebuerg komm sinn, schaffen déi zwee och zesummen u Kuerzfilmer. D'Lynn ass dobäi fir d'Kamera zoustänneg, den Eric fir d'Regie. Viru fënnef Joer hu si ugefaangen, och zesummen ze schreiwen. Um Film Hors d'haleine iwwer häuslech Gewalt, deen elo Mëtt Oktober an de Kinoen ugelaf ass. Eigentlech hat d'Aarbecht dofir awer vill méi fréi ugefaangen. Dat ass also u sech hate mir un. Ganz am Ufank un engem ganz anere Projet geschafft. Dat war éischter e Thriller, also guer net dat nämmlecht. An ee vun de Personnagen, ee vun de Fraepersonagen hat eng Backstory iwwer häislech Gewalt. A fir Recherchen iwwer dat Thema ze maachen, si mer, hu mer Fraenhaiser kontaktéiert a mir sinn an e Fraenhaus gaangen. A wéi mer do an d'Haus eragaange sinn, also éier mer eragaange sinn, hu mer eis virgestallt, dass dat immens gro ass dobannen, dass, dass et ganz schwéier ass fir d'Fraen, wat jo och stëmmt, also dass et schwéier ass fir d'Fraen an dass d'Kanner traureg sinn. Also mir haten esou e schwaarz-wäit Klischeebild vun engem Heem, vun engem Foyer am Kapp a wéi mir erakomm sinn, war et komplett eppes anescht. Ça va un peu mieux? Oui, merci. C'est votre mari qui a apporté vos affaires?

Bienvenue à la maison Emma. Merci. Je suis dans des foyers depuis mes 5 ans. Et à chaque fois qu'une nouvelle arrive, ça perturbe la maison. Il faut du temps, c'est tout. Entgéint hire Virstellungen war d'Fraenhaus zimmlech lieweg, mat ville Kanner, déi freedeg gespillt hunn, mat staarke Fraen, déi voller Hoffnung op e bessert Liewe waren. An dat huet déi zwee Filmschafend esou faszinéiert, dass si direkt no hirer éischter Visitt decidéiert hunn, e Film zum Thema häuslech Gewalt ze maachen. Et sollt e Film sinn, deen Hoffnung gëtt, sou wéi si s'um Ufank verspuert hunn. What we felt and what we saw, we needed to express that in a short form on the screen. So if you actually look at the film, you'll see a lot of sunlight, you'll see light everywhere, you will see softness, you will see tenderness and the colours are rich. But that's because we needed a short form to explain this feeling that we saw in real life that you cannot tell within that period of time. A mir hunn och mat den Associatioune gekuckt, mat de Fraenhaiser, mat deene mer kollaboréiert hunn, dass ganz vill vum Intérieur, wat Der am Film gesitt, och d'Spillsaache vun de Kanner, all déi Saache kommen deelweis aus de Foyeren, well déi einfach eng aner. Pad hunn, déi existéiere säit 10 Joer, dass einfach d'Couche ass scho benotzt, d'Spiller si wierklech scho benotzt ginn. Dat heescht, mir schaffe wierklech an der Realitéit an d'Idee ass et, fir dem Public ze weisen, wat ass wierklech d'Realitéit vu sengem Foyer. Je fais ce travail depuis longtemps, je vois des choses. Et là, qu'est-ce que tu vois? Je vois une femme qui essaie de rester à flot. Mais qui n'arrive pas encore à lâcher le poids qui l'attire vers le bas. Aus de ville Geschichten, déi d'Lynn an den Eric am Fraenhaus zesummegedroen hunn, sinn du véier Haaptpersonnagen entstanen, een dovu gespillt vun enger Fra, déi och selwer mat häuslecher Gewalt konfrontéiert war. Si awer war net déi eenzeg, déi eppes zum Thema Gewalt erabrénge konnt, well all Bedeelegt scho mol Gewalt an hirem Ëmfeld erfuer hunn. Gewalt wier allgéigenwäerteg, däers misst ee sech bewosst sinn, sou d'Lynn Ray.

And if we don't talk about it, you don't know it is there. Am Film Hors d'haleine, deen zur Zäit am Ciné Scala leeft, ginn dann och all Forme vu Gewalt ugeschwat, psychesch, physesch a sexuell Gewalt. Gewalttäteg Zeenen am Film ginn et allerdéngs keng. Den 20 November soll Hors d'haleine zu Dikrech och am Kader vun der Orange Week gewise ginn. Mat uschléissender Table ronde, wou ënner anerem déi betraffe Schauspillerin aus dem Film matwierkt a Leit, déi um Terrain schaffen. Wëllt och Dir dorun deelhuelen? Da kënnt Dir e gratis Ticket ofroen iwwert d'Emailadress info at cinescala.lu oder iwwert den Telefon 28 11 98 1. An den nächste 5 bis 10 Joer wäert sech Dikrech staark veränneren. Net nëmme soll de ganzen Zentrum nei gestalt ginn, och wäert d'Mobilitéit an der Stad nei organiséiert ginn. Virun dräi Joer war den nationale Mobilitéitsplang fir d'Nordstad jo schonn eng éischte Kéier zu Dikrech presentéiert ginn. A Gespréicher tëscht dem aktuelle Schäfferot an der neier Ministesch war den éischten Entworf fir Dikrech dunn am Laf vun dësem Joer iwwerschafft a verfeinert ginn. D'Resultat? Dat kruten d'Bierger an enger Informatiounsversammlung déi lescht Woch an der Seeërei virgestallt. Am Mee 2021 haten d'Ministeren Turmes a Bausch souwéi déi fënnef Nordstad-Schäfferéit d'Mobilitéitskonzept Leitbild Nordstad 2035 eng alleréischte Kéier am Ciné-Scala virgestallt. Eng strategesch territorial Visioun fir déi ganz Nordstad-Regioun, bei där d'Mobilitéit eng grouss Roll spillt. Awer no de Gemengen a Landeswalen waren op eemol souwuel op Regierungsniveau wéi och an der Gemeng aner Leit um Rudder. Deen neien Dikrecher Schäfferot huet Verschiddenes aus dem nationale Mobilitéitsplang Nordstad 2035 a Fro gestallt an ass dobäi net op daf Ouere bei der neier Ministesch gestouss. De leschte Méindeg konnt deemno den adaptéierte Mobilitéitsplang fir Dikrech virgestallt ginn. Fir mech ass et wichteg an allem wat mer maachen, datt een dat an der Diskussioun mécht. dass e sech dohinner setzt, dass e kuckt, wat, wou dréckt de Schong nach, wou missten d'Saache verbessert ginn, dass een dat wierklech, dass ee sech versteet, een deen aneren. An ech mengen, et ass och nëmmen esou, wou ee weider kann no vir schaffen. Dofir sinn ech och wierklech ganz, ganz frou, dass mer do konnten esou konstruktiv zesummeschaffen an de Bedenke vun der Gemeng, déi se eis mat op de Wee ginn hunn, fir konnten do Léisungen ze fannen. Dofir si mer den Owend hei, fir Iech déi ze presentéieren. Wéi der och wësst, hate mer déi éischt Halschent vun dësem Joer hu mer en neie Projet gestart, de Projet Hashtag Nei Dikrech. D'Leit, d'Bierger sollten u sech hir Meenung soen, wéi eise Stadkär an Zukunft soll ausgesinn. Et war eis wichteg, datt mer do d'Meenung vun de Leit hunn. An dozou gehéiert selbstverständlech och de Verkéier. Wéi mer hei an d'Verhandlunge gaange si respektiv an d'Diskussiounen, déi mer mam Ministère haten, hu mer probéiert, déi Resultater, déi beim Hashtag Nei Dikrech erauskomm sinn, fir déi och bestméiglech mat afléissen ze loossen, esou datt u sech d'Iddie vun den Dikrecher Leit, déi participéiert hunn, och consideréiert gi sinn, fir Verbesserungen un deem Mobilitéitskonzept ze fannen. Och dat war eis wichteg. Mir hunn dee Projet gestart mat vill Opwand. An datt mer och déi Resultater schonn an deem heiten, am Plan national de mobilité, konnten deelweis mat afléisse loossen, och dofir, dat ass awer nëmme gaang, well d'Ouverture vum Ministère do war, fir eis ze héieren. Éischte wichtege Punkt ass déi Dikrecher Gare an d'Zuchlinn vun Ettelbréck op Dikrech. Par rapport zu 2019 huet déi deeglech Zuel u Faarten hin an zréck ëm bal 40 Prozent zougeholl. Den Zuch spillt deemno eng wichteg Roll an der Mobilitéit zu Dikrech. Duerfir sollen an Zukunft och zwou Linnen Dikrech ufueren. Sou wëll et deen neie Koalitiounsaccord. Awer net wéi uganks esou geduecht duerch den urbanistesche Projet Hemerech, mee tëscht dem Walebroch an Hemerech erduerch, sou de Wonsch vun Dikrech. Den Iwwergang vun de Schinnen an der Rue de l'Industrie soll net verschwannen, sou wéi mol geplangt. An dat war eppes, wat dem Schäfferot definitiv net gefall huet, well een dat éischtens gewinnt ass an zweetens ass dat dem Quartier säi Wee viraus. Natierlech hätt een och en anere Wee fonnt, deen hätt awer riskéiert iwwer d'Rue de la Brasserie ze lafen. Dat ass deen, dee laanscht de Lycée hei op d'Avenue de la Gare rauskënnt. A grad déi Rue de la Brasserie, dat ass grad eng, wou au contraire de Schäfferot wollt Verkéiersberouegen. Anert wichtegt Uleies, den Transittrafic. Wéi Analysen erginn hunn, ass zur Zäit een Drëttel vum Verkéier an Dikrech op Gefierer zréckzeféieren, déi duerch Dikrech duerchféieren, also am Prinzip näischt mat der Stad ze dinn hunn. Dee Verkéier soll iwwer de Contournement duerch den Tunnel Härebierg ofgeleet ginn. Dobäi gouf elo d'Idee vun engem Contournement de proximité zréckbehalen, dee soll esou no wéi méiglech um Zentrum druleien, fir datt och d'Awunner dovu profitéiere kënnen. Sortie an Entrée vum Tunnel ass an der Rue Clairefontaine. De Contournement Gilsdref war net denkbar, well hei d'Pente am Tunnel einfach ze grouss war. An der Kréimer kënnt och jiddwereen nach ëmmer, wéi et scho gesot ginn ass, mam Auto bis bei seng Garage oder och bis bei seng Parkplaz. Mee et fiert ee vläicht en anere Wee. Et ass net méi de Wee, wéi mer e kennen, am Krees ronderëm ze fueren, mee mir hunn eng aner Achs, wou mer dann un déi Strooss erukommen. An da kënne mer vun där Strooss profitéieren, fir an deen anere Quartier eranzekommen. An esou kann een dann de Kär eventuell entlaaschten. Déi ugeduechte Mesuren erlaben et och am Kader vun Hashtag NeiDikrech nei Weeër ze goen. Hei d'Pläng, wéi sech Dikrech an den nächste Jore kéint veränneren. D'Idee dohannert ass de sougenannte Filtre modal, wou Ambulanze, Busser, Vëloen a Foussgänger Prioritéit genéissen an net méi den Auto. Jiddereen behält trotzdem d'Méiglechkeet, mam motoriséierten Individualverkéier bis bei säin Doheem ze fueren. De Kär vun Dikrech awer kann esou autoaarm ginn. 2021 nach war et de Plang, de motoriséierten Individualverkéier an der Route d'Ettelbréck op der Héicht vun der Firma Astron ze stoppen. Déi Idee ass elo fale gelooss ginn. Dat heescht, wann een dee Moment vun Ettelbréck oder vun Angelduerf komm wär, da wär ee just bis dohinner komm an net méi wäit. Dat heescht, den Zentrum wär nëmmen nach iwwer de Friedhaff erreechbar gewiescht an guer net méi vun der Säit vun Ettelbréck aus. Dat huet eis, dem Schäfferot, net gefall. Dofir ass dat och eng Saach, déi Gott sei Dank konnt ëmgesat ginn. Dat heescht, mir hunn am Fong dee Filtre modal hu mer elo an den Zentrum vun Dikrech gesat. Eis Idee oder eis Bedenke war, mir hätte gären, datt Leit, déi op Dikrech wëlle kommen, déi och wëllen eis Geschäftsleit ënnerstëtzen, datt se vun alle Säiten och bis an Dikrech erakommen, bis se an Dikrech erbäikommen, och wann mer besonnesch elo Angelduerf, wann dat eng Kéier weider wäert sech entwéckelen, do wäerten och e puer Leit hinnerkommen, datt déi awer Méiglechkeet hunn, fir och an Dikrech ze kommen. Méi Liewensqualitéit ouni Aschränkung vum Privatliewen, esou kéint een dat zesummefaassen, wat de Mobilitéitsplang fir Dikrech méiglech mécht. Bis 2035 soll d'Mobilitéit ëm 40 Prozent zouhuelen. Dofir muss elo gehandelt ginn. D'Presentatioun vum Dikrecher Mobilitéitsplang ass dann och allgemeng gutt ukomm bei der Populatioun. Bei ronn 300 Leit am Sall hu sech der eng 10 zu Wuert gemellt, Detailer nogefrot, och Skepsis virbruecht, virun allem zum Zäitplang vun den Aarbechten. Awer d'Ministesch Backes huet de Wëllen ënnerstrach virun ze maachen. Deemno dierft enger Verännerung vun der Mobilitéit och am Zentrum vun Dikrech näischt méi am Wee stoen. Am Kader vum 20. Anniversaire vum CNVH hunn déi Verantwortlech 2024 net nëmmen déi ganz extravagant Expo mat Modeller vum franséischen Designer Robert Aupran op Dikrech bruecht, mee ënner anerem och en Tour du Président organiséiert, en touristeschen Tour mat Oldtimer an Youngtimer. Ufank Oktober war et esou wäit a mir ware fir Iech dobäi. Ufank Oktober, Samschdes moies am CNVH, déi Piloten a Co-Piloten vun deenen 30 Autoen, déi sech fir den Tour du Président ugemellt hunn, sinn invitéiert fir e klengt Frühstück ier et lass geet. Invitéiert waren all déi Leit, déi de Musée déi lescht Jore mat hirem neie Konzept vu längerfristegen themateschen Expoe begleet hunn, fir Merci ze soen, an si sinn net méi wéi frou dobäi ze sinn. D'Zuel vum President, éischtens emol, well ech de President kennen. De President ass e ganz gudde Kolleeg vu mir. An zweetens, Samschdes, wat gëtt et méi Flottes, wa gutt Wieder ass, fir en Tour mam Auto ze dréinen? Ech fueren ebe gär mam Auto, haaptsächlech mat alen Autoen. Jo, et mécht einfach Spaass, och fir ënner Kolleegen ze sinn, déi déi selwecht Passioun hunn an dass dass einfach flott zu dem Moment. Ech denken ëmmer wann ee sou eppes huet, da muss een dat och iergendwéi oppe fueren an et gëtt jo och Méiglechkeeten Saachen unzedinn a sech waarm unzedinn an et gëtt kee schlecht Wieder, et gëtt einfach just schlecht Kleedung. Hei dat heiten ass en immens schéinen Tour, well wann een am MJ-Club fiert, da gesäit ee just MJe, mee par contre wann een dann eng Kéier op esou en Tour kënnt, deen allgemeng organiséiert ass vum Musée zum Beispill, da gesäit een all Type vun Autoen, da gesäit een al Autoe vun 1920, mee och méi nei Youngtimeren an dofir ass dat ganz interessant och mol aner Autoen ze gesinn a mat anere Leit a Kontakt ze kommen. Tatsächlech schéint dësen Tour ze gefalen, et gëtt kee Klassement. Zum Enn da keng Froen op déi een äntwerte muss. Dëse Rallye soll einfach nëmmen Spaass maachen. Dat ass an sech déi éischt Kéier dat mir esou eppes matmaachen an bis elo ass et ganz flott. D'Wieder mécht mat, d'Leit sinn immens super sympathesch. Bis elo ass nach keen Auto en panne gefall, dat ass ëmmer e bëssen de Problem bei der Saach. Awer top, wierklech relativ einfach. Et schafft ee fir dat heiten un d'Goen ze kréien, schafft ee Joeren bis et endlech geet an dann ass ee frou fir seng Passioun natierlech mat deenen anere Leit kënnen ze deelen. Ech muss mengem Mann ëmmer soen wou et higeet, lénks, riets, riicht aus an, mee meeschtens klappt dat net ëmmer esou, mir fueren ganz dacks falsch, mee da gesäit een ëmmer schéi Saachen déi een anerfalls net géif gesinn. An dann ass een awer och frou no gutt 50 Kilometer fueren, seng Erliefnisser bei engem flotte Mëttegiesse mat aneren auszetauschen. Wéi de Comité vum CNVH virun e puer Joer gewiesselt huet a mam Georges Carbon en neit Konzept agefouert gouf, do huet de Club munch Membere verluer gehat. Den Tour du Président awer weist, dass elo nei Leit mat u Bord sinn am Musée, déi sech hei esou richteg wuel spieren. Vun à la base en schéine Moment mat eisen Memberen organiséieren, dat sech dat mer erëm eis Member erëm méi connectéieren zu eisem Musée. A mir mierken awer elo, dat sech e ganz Koup Leit do dru gehongen hunn, déi deelweis ni Member sinn, déi iergendwéi duerch eng vun deene leschten Expositiounen, animéiert goufen an déi Dynamik vun dem Musée gäre mat eis deelen an et ass e super Succès ginn. Den Niveau vun den Diskussiounen op all Niveau, technesch an kulturell, iwwerrascht eis elo ëmmer méi a mir wäerte ganz sécher elo méi esou Esou aktiv sinn, dynamesch Aktivitéit man. D'Expo vum Dikrecher Fotoclub am Hierscht ass All Joer rëm ass déi kreativ Fotoausstellung interesséiert ëmmer nees eng grouss Unzuel u Leit, déi hei vun alle Genren a fir all Goût eppes fannen. Vun dësem Joer un ass d'Ausstellung net méi wéi bis ewell gewinnt an der Aler Kierch, mee am Kulturhaus. An dat war dann och beim Vernissage esou richteg voll. Sécher louch et och drun, datt de Lieu manner Plaz fir e Vernissage bitt wéi eng Kierch. Awer d'Ouverture vun der neier Fotoclubausstellung am Kulturhaus huet alt nees eng Kéier gewisen, Dësen Event zitt Leit un an interesséiert. Dat wat gebuede gëtt ass dann och richteg gutt Qualitéitsfotografie. D'Leit aus dem Fotoclub si keng déi stoe bleiwen, Ween hei mat mécht, muss op sinn, fir nei Weeër ze goen. Nee, also bei eis ass ganz wichteg, datt mer all Joer am Fong eis da siche weiderentwéckelen. Mir ginn zesummen Ausstellunge kucken, mir hu Workshoppen, mir schaffen un eisem Bild, mir schaffen un eisen Iddien, eiser Inspiratioun. An ech denken, dat ass, wat déi heiten Ausstellung interessant mécht, Variabilitéit, verschidde Stiler, verschidde Sujeten. An ëmmer nei Interpretatiounen. Well de Fotoclub esou en oppene Geescht huet, hu si déi Kéier eng ganz grouss Nouveautéit, zwee ganz jonk Kënschtler vun net emol 10 Joer, déi exposéieren. Eemol den Tun Hermann, deen Alldagsgéigestänn ganz nei beliicht, an dann d'Jill Behren, dat d'Ziehharmonika-Fotografien ausstellt a seng Aarbechten och scho richteg selbstbewosst vertrëtt. Ech sinn d'Jill Behren, 8 Joer. An meng Iddi war, soll ech och d'Iddi soen? Okay. Meng Iddi war, bei menger Mamma an der Schoul hunn ech déi Iddi halt gesinn. Ech hu mir iwwerluecht an hunn hunn et halt iwwerluecht an dann hu mer et et probéiert ze man, esou gutt wéi méiglech nozemaachen, wéi et goung um Cassave. Hun ech déi Foto gemaach an do ass d'Haffstiffchen vun der enger Säit gesäit man déi eng Foto vun der aner Säit gesäit man dat anert. Dat war sou zimlech déi Idee hannert der Saach. Dës zwee Beispiller weisen op alle Fall, dass et sech lount no vir ze kucken a Saachen ze woen, wou anerer mol net am Dram drun denken. Eis sinn d'Elteren, déi bei eis Member si ganz kloer. hir Passioun mat heem bréngen, wou dann eben och vill iwwer Fotografie geschwat gëtt, a wat passéiert dann, ma du gëss matgeholl, gëss matgeholl wa mir Workshop hunn, si kucken no, si interesséiere sech, si wëlle selwer gär e Fotoapparat an de Grapp huelen an si fänken un ze fotograféieren an mir si ganz kloer oppe fir esou Projeten a sou Experimenter an d'Resultat weist, datt mer am Fong Recht hunn. Natierlech huet de Fotoclub awer och déi Kéier nees vill aner interessant Fotoen vun hiren erwuesene Memberen ze bidde gehat. Dem Tun säi Papp zum Beispill, deen d'Resilienz vun der Natur op der Vulkaninsel La Réunion festhält. Oder der Nicole Lanners hir Roboter, déi aus anere Fotosmotiver nei zesummegesat goufen. Si invitéiert den Zuschauer, d'Originne vun dëse Wiesen z'erfuerschen. Der Marie-Paule Weis-Barthels hir Fotoen goufe mat der ICM-Technik an der Lëtzebuerger Tram realiséiert, wou de Passage vun der Zäit an domat och d'Beweegung festgehale gëtt. D'Sophie Beck-Rewerdeems reinterpretéiert ee vun hire Liblingskënschtler, de Marcel Duchamp. All kënne mir si lo hei net opzielen. Am Ganze sinn et 13 verschidde Kënschtler mat 13 ënnerschiddleche Wierker, déi een an dëser bemierkenswäerter Expo bewonnere konnt. Souwuel d'Zuschauer wéi och de Fotoclub selwer waren einfach begeeschtert. Mir si lo nei, also ech fannt d'Galerie am Fong ee super Environnement. D'Beliichtung hei ass top fannen ech ne. All Bild hott seng eegen Positioun, seng eegen Lued. Schon net ganz ganz ideal als Dénge. An natierlech d'Karin Welter ass een immensen Host ne. Ech si ganz frou hei ze sinn. Um Fridhaff bei der Tankstell ass zënter enger Zäitchen e Foodtruck installéiert, dee bal ëmmer ophuet, ausser Sonndes. D'Moud vun de Restauranten op Rieder schéngt ongebremst. Wat awer motivéiert d'Leit, sech mat esou engem Iesscamion ze lancéieren? An ass et einfach, sech domat iwwer Waasser ze halen? Fir dat erauszefannen, ware mir bis laanscht kucken. Eigentlech ass d'Time Machine kee Foodtruck, mee e Food-Doppeldeckerbus. Obschonn fir d'Cheyenne Fink virun engem Jor alles mat engem klenge Fiat Ducato ugefaangen huet, dat awer war net de grousse Renner. Dat ass och ee Grond, firwat mer de Bus geholl hunn. Ech sinn an deem Klengen net opgefall. D'Leit hu mech iwwersinn. Et war schued, well ech sinn definitiv iwwerzeegt vu menger Wuer. An, jo, mam Bus, ech falen op. D'Leit gesi mech, et komme vill méi Leit. D'Leit schwätze méi, dat ass gutt. Dobäi waren dem Cheyenne seng Pläng um Ufank ganz anerer. Am Fong huet hatt eng Léier als Bürokauffrau bei sengem Papp am Betrib um Fridhaff ugefaangen. Wéi deen aus Gesondheetsgrënn virun zwee Joer zougemaach huet, huet d'Cheyenne mussen ëmdenken. Du koum d'Idee fir d'éischt mam Ducato Foodtruck an duerno mat dësem schéinen Touristebus, deen esou ëmgebaut gouf, dass een hei gemittlech bal wéi am Restaurant dran iessen an drénke kann. Ech kachen och doheem guer net. Ech kachen déi ganz Woch hei genuch, dofir soen ech och dann ëmmer zu mengem Mann, ech kachen an der Woch, wann s de eppes wëlls, da komm op de Fridaf. Doheem kachen ech guer net, nee. Kaum ze gleewen, wann ee kuckt, Wat Cheyenne alles opdëscht a sengem Bus, hei ass alles homemade, dorop hält d'Burgermausi, wéi seng Clienten hatt nennen. Dat bréngt dann och entretemps eppes eran, och wann d'Zuel vu Clienten vun Dag zu Dag staark variéiert. Awer fir esou e Foodtruck brauch ee virun allem e laangen Otem. Ech hunn e klengt Meedchen doheem vun annerhalleft Joer, dat heescht et kënnt villes méi kuerz, awer ech weess, iergendwann rentéiert sech dat. Well keng Ahnung, dass mol en Terz gewuess ech hunn nach tätowéiert jo dass mäi Bébé mäi ganze Stolz. Fazit, Fir e Burger Food Truck brauch een gutt Iessen, vill Energie an e lauter originell Ideeën fir d'Leit bei Laun ze halen, da kann et duerchaus klappen. Gutt z'iessen gëtt et och ëmmer op der Journée du Grand Âge, wou all déi iwwer 80 Järeg vun Dikrech gefeiert ginn. Sou wëll et d'Traditioun vun der Amicale vum Drëtten Alter Dikrech, déi all Joer Ufank Oktober op dëst flott Fest an der Seeërei invitéiert. Mir hunn déi beschte Momenter

Do gesäit een d'Leit, da ass een ënnert de Leit, da ass een net esou eleng, doheem ass een eleng an hei ass ee bei de Frënd. Wéi hei eisen Dësch, dat sinn eis Frënn, déi mer all Woch, dräimol d'Woch gesinn. Majo, ech gehéier do endlech och zu deenen do vum drëtten Alter. A meng Mamm ass eeben och all Jahrs hei a meng Fra, an déi huet mech iwwerriet fir och heihinner ze kommen, fir matzekommen. Mee et gefält mer awer gutt. Déi ganz Geschicht fannen ech einfach flott, datt dat gemaach gëtt vun der Gemeng a vun der Kommissioun vum drëtten Alter. Et ass all Jahrs ëmmer erëm flott fir heihinner ze kommen. Wow, dat ass super! Gëtt elo nach gedanzt hei? Do si mer direkt derbäi! Wonnerbar Gees, et ass meng éischte Kéier dass ech hei mat derbäi sinn, dofir ech hu mech iwwerrasche gelooss, mee d'Iwwerraschung ass gelongen, tiptop.

Et ass dëst eng Initiativ vum Flüttist Carlo Jaentz, deen an der Zäit zu Dikrech Musekcoursen am Conservatoire ofgehalen huet an dorophin Studenten aus der ganzer Welt eemol am Jor wollt am schéine Stiedchen Dikrech an enger Summer School zesummebréngen. Mir waren an e Cours luussen an hunn eis den Ofschlossconcert vun de Studenten a Studentinnen ugelauschtert. Den Optakt vun all Forum fir Flütt a Piano ass ëmmer fir d'Proffen. Am Ofschlossconcert do sollen d'Studente weisen, wat si an den 10 Deeg vun der musikalescher Summerschoul geléiert hunn. Den Niveau dobäi gëtt ëmmer besser. Dat ass elo déi 36. Editioun, déi mer hei feieren. Natierlech ass et am Ufank ass dat e bësse méi lues ugaangen, mee ech muss dat, ech Gesinn dat jo och schonn säit enger Rei vu Jaren an ech muss soen, vu Jar zu Jar gëtt et ëmmer besser. Den Niveau gëtt ëmmer besser an et ass, Dir gesitt jo och wéi den, den, d'Auditioun war an de Leit, de Public, wat deene gefall huet hei. Also ech mengen, mir sinn déi nächst Jar, d'nächst Jar erëm dobäi. Méiglech ass de Forum international pour flûte et piano duerch e perfekt Zesummespill mat verschiddenen Acteuren, dem Staat, der Gemeng, verschiddene Service-Cluben an aneren. Dat funktionéiert wéi e Riedchen. Och nach no 36 Joer. D'Gemeng stellt déi al Kierch zur Verfügung fir d'Concerten. D'Studente vum Forum sinn déi 10 Deeg vun der Summerschoul am Internat Jos Schmit ënnerbruecht. Enseignéiert gëtt am Conservatoire an am Kolléisch. Dobäi gëtt et eng finanziell Ënnerstëtzung vu Staat, Gemeng a Sponsoren. All Joers méi stresseg? Ëmmer méi flott, ëmmer méi international. Jo, et ass eng Saach, déi wiisst a wiisst a wiisst, wouriwwer mer eis natierlech immens freeën. Mir hu elo dëst Joer mat 49 Lutisten an 8 Pianiste vun 22 verschiddenen Nationalitéiten. Ech mengen, dat mécht ee frou, dat gesäit, dass et e wierkleche Rayonnement huet, weltwäit. Déi, déi deel huelen, hunn net nëmme vill ënnerschiddlech Nationalitéiten, et gëtt och vun allen Alteren, déi Kéier vun 12 bis iwwer 50 Jor, an aus alle gesellschaftleche Schichten. Wie keng Moyene huet, kritt déi néideg Ënnerstëtzung gebuede ginn. Dobäi Course vun héichkarätege Proffen, déi hei während 10 Deeg hannereneen all Dag enseignéieren. Eppes, wat besonnesch déi jonk Studenten a Studentinnen ze schätze wëssen, déi eng professionell Carrière ustriewen.

Would you come back? Yes, definitely, next year! De Forum international pour flûte et piano ass natierlech wäit méi wéi just eng Museksschoul. Ëmmerhi komme wärend dem Event Schüler a Schülerinnen aus der ganzer Welt zesummen, fir wuel ze musizéieren, awer och sech an enger friddlecher Atmosphär auszetauschen an ze begéinen. Vun Ufank u schonn ass duerfir um Enn vun all Summerschoul nom Ofschlossconcert och e Barbecue wou een no 10 Deeg laang haardem Schaffen e bëssen aspanen kann. Zanter dem leschte Joer si fir déi Geleeënheet iwwregens och d'Sponsoren invitéiert, fir hinnen d'Méiglechkeet ze ginn, och mol déi kennen ze léieren, déi si finanziell ënnerstëtzen. D'Place Guillaume, genannt Kluuster, huet hiren Numm net vun ongeféier. Ëmmerhin stoung hei direkt nieft der Porkierch e puer honnert Joer e Klouschter. Enn 2023 waren et genee 350 Joer hier, datt d'Franziskanerklouschter zu Dikrech seng Dieren opgemaach hat. Wéi et dono viru goung, dat beliichte mer haut an der Rubrik Eng Minutt zréckgekuckt. Notabilitéite vun Dikrech souwéi Geeschtlecher an Adleger aus der Regioun hate schonn den 28 November 1664 eng Demande un de Kinnek Philipp de Véierte gemaach fir e Franziskanerklouschter zu Dikrech ze grënnen. Ee Joer drop scho gouf den Uerden an engem klengen Haus an Dikrech ënnerbruecht. De Grondsteen fir de Couvent des Récollets awer war eréischt de 16 Juli 1671 geluecht ginn. Zwee Joer drop konnten d'Franziskaner anzéien. Souwuel d'Klouschter wéi och säi grousse Gaart hu sech op der haiteger Place Guillaume ausserhalb vun de Stadmauere vun Dikrech befonnt. Et goufen och emol Pläng fir e botanesche Gaart mat Parkanlag unzeleeën. 1796, no der Franséischer Revolutioun, gouf d'Klouschter allerdéngs opgeléist an d'Gebailechkeete versteet. 1825 dunn huet d'Gemeng dat fréiert Klouschter opkaaft. De Gaart gouf zu enger Plaz ëmgebaut an 1830 am Gebai eng Mëttelschoul opgemaach. D'Franziskanerkierch an en Deel vum Klouschter goufen 1867 ofgerappt, fir hei déi nei Dekanatskierch opzeriichten. An dem reschtlechen Deel vun der Klouschteranlag goufe Wunnenge fir de Klerus ageriicht. Wéi no der Ardennenoffensiv am Wanter 44, 45 d'Klouschter komplett zerstéiert war, goufen all d'Gebaier dräi Joer méi spéit ofgerappt. Haut befanne sech op der Kluuster d'Geriicht, d'Porkierch an d'Grondschoul, de Rescht vun der Plaz déngt als Parkraum. Virun d'Solidaritéit an de Courage vun de Lëtzebuerger wärend der Nazi-Occupatioun ze erënneren, ass all Oktober am ganze Land eng Journée nationale de la commémoration. Och hei zu Dikrech war dësen 13 Oktober nees eng Gedenkzeremonie, bei där Vertrieder vun der Amicale Ons Jongen, der Ligue luxembourgeoise des prisonniers et déportés politiques, dem Militärmusée an der Gemeng Blummen beim Krichsmonument nieft der Porkierch néiergeluecht hunn. Genee esou wichteg wéi Blummen néierzeleeën ass awer och d'Weiderdroen vun der Erënnerung un déi jonk Generatiounen. D'Amicale Ons Jongen a Meedercher Dikrich hat duerfir virun e puer Méint eng Féierung vun enger Schoulklass aus dem Lycée Technique zu Ettelbréck beim Monument vum Kräiz Wee bei der Sauer, dat a 14 Statiounen Dat ganzt Leed vun den Enrôlés de Force opzeechent. Zu Dikrech ginn et am Ganze véier Monumenter, déi op déi eng oder aner Manéier un den Zweete Weltkrich erënneren. Eent dovun ass de Calvaire des Enrôlés de Force, dat 1981 laanscht d'Sauer opgeriicht gouf. Ufank Juli hat e Vertrieder vun der Amicale Ons Jongen a Meedercher Dikrech do eng Féierung mat enger Korpralklass. Déi 12 Schüler am Alter tëscht 17 an 18 Joer ginn drop preparéiert fir an d'Arméi ze goen. Nieft hirer militärescher Ausbildung ginn dobäi och vill Visitte gemaach, wou si sollen e geschichtleche Background kréien. Ech fannen eng ganz flott Aktioun, well mir elo jonk Leit hei, déi en anere Vécu hunn, wéi zum Beispill elo déi Generatioun vun deene Leit, déi dat presentéieren, déi dat vun hiren Eltere kannt hunn. An dofir fannen ech et interessant, fir dann deene Leit dat och eng Kéier esou ze erzielen, dat ze weisen, fir datt se deem och vläicht e bësse méi bewosst ginn oder dat och erëm méi virun Aen hunn, wéi dat war virun enger Partie Joren hei, wa mer héieren, datt elo erëm Krich an Europa ass. an déi sech fräiwëlleg wëlle melle fir an d'Arméi, datt se gesinn, datt scho virun hinnen aner Generatioun do waren, déi hiert Engagement do geleescht hunn. Grad fir déi Jonk hei ass et esou wichteg ze héieren, wat et heescht, wa Krich ass. Den Erny Lamborelle an de Jim Schuller vun der Vereenegung Ons Jongen a Meedercher kläre si op iwwer déi eenzel Etappe vum Rekrutteleed am Zweete Weltkrich, Ugefaange mat der iwwerraschender Invasioun. Dir musst iech bewosst sënn, deemools war et esou, d'Lëtzebuerger hate schonn iergendwéi ëmmer esou ee Gefill, wéi wann eppes um Lafe wär an eppes géif kommen. Awer genau Detailer hate mer näischt, dat ass verständlech, Dat war eng Aktioun, déi ganz séier vun de Preise gestart ginn ass. Natierlech war Lëtzebuerg ganz séier iwwerrannt an domadder ass hei zu Lëtzebuerg fir ganz vill Leit e grousse Misär ugaangen. Dee grousse Feeler an der Aschätzung ass u sech gemaacht ginn, dat d'Lëtzebuerger oder vill vun de Lëtzebuerger nach den Éischte Weltkrich am Kapp haten, an dat war eng militäresch Besetzung deemools. An d'Lëtzebuerger hu gemengt, d'Bevëlkerung, oh, dat wäert eng militäresche Besetzung sinn, si kommen erhinner a mir hunn da mat der preisescher Besetzung, Militärbesetzung ze dinn an domat huet et sech. Mir musse kucken, datt mer do duerchkommen iergendwéi. Mir wëssen awer méi spéit, datt spéitstens am September 1940 schonn de Gauleiter kommen ass.

Op Fouersonndeg hat de Gauleiter Simon eng ganz grouss Manifestatioun an der Stad an de fréieren Ausstellungshalen aberuff. Ënner anerem huet en deen Dag dee schlëmmsten Dekret vu sech ginn, wou en a senger Amtszäit gemaach huet. Do huet den. Einfach gesot, voilà, all Lëtzebuerger Jongen tëschent 20 a 24, wat awer duerno bis op 27 Joer héich ginn ass, geet a muss an d'Wehrmacht, also gëtt agezunn. Sou han ech Iech elo hei viru mer gesinn, Dir sidd och elo eng Arméisklass. Kéint Der Iech dat virstellen, dass do einfach e friemt Land elo op Lëtzebuerg kënnt a seet, sou, vu lo u muss Dir elo an d'Wehrmacht goen? Eelefdausend Jongen sinn deemools agezu ginn. Do ass och de Begrëff ons Jongen entstan, d'Jongen vun der Natioun. Awer d'Natioun huet sech net einfach gewäerde gelooss, och wann et sollt Joren daueren, bis d'Resistenz hir Friichte gedroen huet.

Nom Arbeitsdienst, de Schikanen und den Zwangsrekrutéiert an der militärescher Ausbildung koum schliisslech den Embarquement Richtung Front. Aus Angscht viru Kollaboratioun mam däitsche Feind goufen d'Lëtzebuerger vill a Russland geschéckt, wou si sech net verstännege konnten. Den Erny Lamborelle an de Jim Schuller maache bildlech, wat deemools un der Front ofgelaf war. Da souzen dann do déi däitsch Zaldoten dann och mat eise Lëtzebuerger Jongen. Wat mengt Der, wat fir e Gefill datt déi haten? An dobäi wosste se jo och nach, datt se se net fir d'Preise giffe kämpfen, mee si hu missten. A si hu missten op hir Alliéiert. Op d'Russen schéissen? Kënnt der iech dat Gefill virstellen? Jo, an dann, wann s de am Schützegraf bass an du gëss ugegraff, wann s du net schéiss, ne, da schéisst hien op dech. Nee, oder wann s de iwwerrannt gëss, bemol iwwerlaf gëss, a wann s du dech net wiers, jo, da bass de selwer drun. An de Feind, déi Alliéiert, déi aner Säit, ob dat elo d'Englänner waren oder d'Russe waren, déi wousste jo net, datt hien an der Amerikan oder an der Uniform, an der Nazi-Uniform, déi konnte jo net wëssen, dat do ass e Lëtzebuerger.

Eng Partie Zwangsrekrutéiert hu wuel probéiert deem ze entkommen, awer dacks mat Konsequenzen. Fir vill vun hinnen stoung um Enn d'Doudesstrof, anerer sinn a Krichsgefaangenschaft beim däitsche Feind gelant. An och nom Krich war de Leidenswee fir vill Zwangsrekrutéiert net eriwwer, Dausende vun hinnen hu mussen als Invalid weiderliewen. Dat ass en Thema, wat haut zwar net méi esou vill geschwat gëtt, mee ech ka mech erënneren an der Zäit, wéi ech esou Bouf war, wa mir an d'Stad mat mengen Eltere gaange sinn, do hues du andauernd Leit begéint, déi an engem Rollstull komm sinn, awer dat war keng Rollstull wéi hei. oder iergendwéi mat engem, mat eng, mat, mat, mat zwou Krätschen an esou weider, ne. Also dat, dat, dat huet och ganz vill, an net nëmme eleng dee Punkt, dass en ze kierperlech iergendwéi blesséiert war, ne. Ech giff soen, ech giff gär mol wësse wéi vill Leit, déi am Krich waren, déi do un deene Fronten hu missten do liewen, wéi vill Leit do Iergendwéi mat psychesche Problemer geplot waren. Et war schonn en zimlech haarde Package, deen déi Jonk do virun d'Nues gesat kruten. Si sollten aus dem Staunen net méi erauskommen. Menger Meenung no, et ass mega interessant a gläichzäiteg ass et dat traureg ze wëssen, dass eise klenge Land dann iwwerfall gouf vu sou béis Leit a vu sou radikal Leit. Well mir hu gesot, mir giffen net kämpfen, mir wollten net kämpfen, mir wollten näischt bréngen, well mir wollte wierklech neutral bleiwen, mir wollten näischt. An, jo, an d'Preisen hunn dat net respektéiert an si hunn eist Land iwwerfall. Elo ze héieren, datt mir, d'Lëtzebuerger, an der Russefront waren an un déi aner Fronten, dat ass krass ze héieren. Well gläichzäiteg denkt een och, et konnt jo vläicht sinn, mäin Ur-Ur-Urboom sinn oder Ururboom sinn, déi do war, an da giff ech net hei sinn hautdesdaags. Mee et ass ass schonn, mir si frou, datt unsere Land net méi esou ass wéi et war an datt d'Saachen erëm sech stabiliséieren an dat ass wat wichteg ass fir ons. Et ass flott, datt si sech elo fir déi Geschicht esou interesséieren, datt se wierklech realiséieren, wat deemools geschitt ass an datt dat net méi erëmkënnt. Dofir musse mir, Déi zweet, déi drëtt Generatioun dat héich halen. Bei engem Monument stoen ass eng Saach, gutt a wichteg, mee déi perséinlech Geschichte weider erzielen, dat léisst oplauschteren, staunen a sech bewosst maachen, datt et guer keng Selbstverständlechkeet ass fir an engem friddleche Land ze liewen. D'Statioun 14 um Enn vun dësem Monument seet duerfir all deene Merci, déi den Zwangsrekrutéiert am Krich gehollef hunn, grad ewéi den Alliéierten, déi si um Enn befreit hunn. Och dat war alles anescht wéi selbstverständlech. Domat ass eis Emissioun vun haut awer eriwwer. Ech ginn Iech dann erëm Rendez-vous a genee 4 Wochen fir eis November-Emissioun, wou mer Iech ënner anerem mathuelen an eng vun den Hebergementsstrukture fir Senioren hei zu Dikrech. Fir d'éischt awer gëtt et elo mol nach den Agenda mat alle wichtege Manifestatiounen. Äddi a bis geschwënn! Nach bis den drëtten November leeft am Kulturhaus déi 21. Editioun vum Festival de la Gravure, wou Kënschtlerinnen a Kënschtler vun iwwerall aus der Welt ausstellen. Déi Kéier sinn 112 Gravuren exposéiert. Am Mëttelpunkt steet een argentinesche Kënschtler, dee viru kuerzem verstuerwen ass. Den 8 November invitéieren d'Kommissioune vum interkulturellen Zesummeliewen an der Chancëgläichheet Vun 8 Auer owes un op eng nei Editioun vun hirer Soirée Cubaine an der Seeërei, wou een op latäinamerikanesch an afrokaribesch Kläng danze kann. D'Entrée ass gratis. Den 18 November da fänkt déi fënneften Editioun vu Kaf lokal an denger Nordstad un. Wee fënnef Mol an der Nordstad akeeft, fënnef Stickeren op senger Fidelitéitskaart sammelt an dës bis den 12 Januar 2025